swilo leswi namuntlha mina swi nga ni veka a ka risk ni vekiwa a ka risk hi swilo leswi mina matihlo ya nga riki na xifaki ene mhani ri kaka mina mm, mm. ma twisisa loko ni kume swigevenga hi ndlela yaleyo endzhaku se ni ku ni tela hi tikholo one two three ku foneriwa van'wani va kwalaya ka mugongoma ku yaha yaha hi ta ni kuma vona valava va swigevenga hi ta ni kuma a seventeen wa ya a seventeen seventeen leyi va vulavula ku yo ve le ku onhele ka n'wana wa munhu business yes yes ya hi problem

na yena a tsaka mbilu yena wa swi tiva ku why munhu loyi a vulavula na mina hi ndlela leyiwa mhaya vava hi loko wa nghena three times a karhi a khomenta ni ze ni tlhaveka loko a mhaya vava i nga ni lerisa swa ku mhani vulavula na wena ene a ni le ka phaleni ya wena a ku ha mhaya nkuna ni ta ku nyisa just imagine anza akari a khomete three times a karhi a khometa marito ya ku ni tlhava ni papalata four times a heta a vula rito ra ku

e ni kota ku vulavula na yena
ya ya ma yi vona mhaka kona eyi sorry nkuna mhaka Hi swona. Xana sorry sorry a wu se na ta- swi twisisa ku why why swi nga n'wi khomangi kahle Eh, because why nkuna i like i ku fana na mina sweswi munhu a tsalatsala maharihari hi mina ka facebook i'm the last person to complain because ni tshama ni tsala hansa hansa hi vanhu so nkuna ehlambela nkuna wa fana philani va rhandza ngopfu ku hlambela hlambela vanhu loko ku hlamberiwa voho va la ta act-a victim se va ta vuya hi ti-donations hi vambirhi ka vona va twisisa ngopfu concept ya ti-donations ku vulavula ri la ri la ka Facebook and then mi ta va phalela hi mali mi nga va nyiki mali futhi loko u ri mi nga n'wi nyiki mali but put some respect on the name sorry makamu wena Skeem Mafenya a hi ku chingela kumbe njhani put some respect on the name. Makhensa is a big name you can't just ask a legend like that u ku lava ku ya act na yena ka for Facebook video se so la tlula a tlula na mukhava lowa wa yena loyi a tlula tlula for Facebook monetization
vakhandle group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuhuseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka u nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni swiyenge swa vakhandle group swi katsa leswi muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand u kuma tende 100 wa switulu mobile toilet basic sound system tihunyi na 5000 rand muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena u joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 06 0754567674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family ahe a hi vulavuleni hi nyimpi ya mina na nkuna wa vuhlamberi hi mehe ni tivaku yona laha yi nga sukela kona ni dlaku swa ku helele kwini a ni swi tivi Suya a hi vulavuleni hi Sule Makamu a reject-a offer ya Skeem Mafenya hi leswi ni lava ku hi vulavula hi swona sweswi so loko mi la ku joyina Vakhandli Group ma hi vona onge ni mbale na xikipa xa kona xi sasekini like heyii.

ni ta mi pfuna hi swilo swo fana na sweswo hiya hiya hiya hiya i i i i i mhai vava jaha ro kula hi danuna a xi tivi ohh yima ni mi amukela ka .

loko wo languta maendlelo ya Steve Mafenya you will you will agree with me na yena kwala a nga kona a nga ma na kwata or whatever the case may be se ku va ku mina xem I'm not scared to speak my opinion hambi u tiva ku na ku fevha kumbe you are my favorite when is my opinion is my opinion if you are not satisfied with it go to hell so Skeem Mafenya you will agree with me that he is a truly copy cat of Skeem Noah.

na vito ra yena wa ri vona ku loko byi ri ku Skeem Mafenya a ri huma kwala ka Skeem no so he is more inspired by Skeem no so and and and he once said it ku ri he would want to work with such a person mara I think a nga yi tivi ndhawu ya yena ne he doesn't know his place.

put some respect on the guy it's not because i love him but it's just my opinion maybe it's altered by the fact that i love him but just put the respect imagine can you think you think Fumani Churubani can come down there and then go do those things so so so, so you know

but put some respect on the name sorry makamu skili wena skili mafenya a hi ku chingela kumbe njhani put some respect on the name Mackenzie is a big name you can't just ask a legend like that u ku lava ku actor na yena ka for Facebook video se so la a tlula a tlula na mukhava lowa yena loyi a tlula tlula for Facebook monetization uh, let's respect Zulu guys in English let's respect him now a hi vulavuleni hi mhaka ya ya nkuna and nkuna loko o bayiza ni ta n'wi ba sweswi a ni nge jiki loko o bayiza ni ta n'wi trapa sweswi a ni nge jiki sweswo vanhu vo ku tala video leyi mi yi vonaka ya nkuna a hi yona ya ntiyiso leyi a a rilaka yona leyi a rilaka yona a yi rekhodiwa mara someone recorded it and sent it to me so

ivi ni ku n'wi yi ku me me ni nyangatsiwa hi sweswi hi ku a ni la ku nyangatsiwa mina a ni la ku nyangatsiwa ende ni swi tiva ku vhengha vhengha kwala ni ku ni ta ku ba ku ri me ni ta ku ba me na nkarhi wa ku tlanga na vakhalabye me ni ta mi ba so mara a no tihuwelela loko ni ku ni ta yi . a ni dyi wena hi loko se ni swi tiva ku phekula phekula yi phekula phekula yi kwata yi buluka ivi ene loko se yi se yi kwata laya ku na muzi wa n'wana wa munghana wa mina va ri mapapa wa i ni fonela hi bula hi letiya na letiya na letiya na letiya ta vutomi bya hina se ni sukile laya ka live i sala a buluka a rila a tlhe a humesa mihloti na vuya futhi loko se ni vona ni ri a ni fambi ni ku humelele yini and then ni famba futhi present yi ni fonela i yin'wani ya tinqambi ta mina ya ku me vufevhu me ni tekele papa we u mani u nga ta kota mina dabadaba ra wanuna va vula va nge a xi fevhi xa ya so hi ku ni kombela mi ya mi mi mi ya mi mi vuyela ka laha vhengele hi ku la yi twe ku vava ngopfu. na vuya ka live ni ku na fika na hlamusela ku ni ku na me ni ri sorry ka leswi ni nga mi endlela swona a ni nga swi tivi a ni ku no huhwa hi ku me ni mi tiva hi vuhlamberi a ni ku ni ringeta ku n'wi tlhogonyeta tlhogonyeta ku hi ta kota ku kuma vuhlamberi on a Tuesday morning ma yi vona gang ya ku fana na hina ya ku va unemployed hi ku kuma vuhlamberi ho tsaka swa ku taniya taniya ma yi vona . swi va tano ku na ingaku ya swi twisisa na se ku ya nghena mufana luya wa ku hola six thousand na ku va na loan ya three thousand va ku loko se a holini sala na three thousand va ri bela hi nhlokomhani ex ya gavaza ma vo se hi loko Bennet a fika la Bennet a ku no a nga ku se a yi swi twisisi na apology ya mina. a ku no mhani vava a nga a a nga ti kombisa ku kombela rivalelo mhani vava i vule leswaku n'we loko se mi twa ku vava mi nga fit ku mi rila njhani a ni me a ni byela nkuna ku nkuna mi nga talatali ku rila rila ka tilayini swa vanhu va ya va ya screen recorder that moment mi ri ku rileni loko va screen recorder that moment n'we mi ri ku rileni ku ya trend va ku yo nkuna a rilisa hi mhani vava va nga swi tivi ku a ni lo mi dyohela ma swi vona se ivi loko se yi vuya benete. yi ku phela hi ndlela ya swo mi kwate no se mi rila hi koho or ntsutsu lowuya wa n'wina like eku vula loko ko ku humaku mi ta kota ku ta va ta kota ku ta ni hlambela ma vo se ni swa ku Bennet a yi nga ri ku lweni a yo la hinkwerhu a ku a ni rhuketela ene me ni swi ku mina Bennet a hi na vuxaka we don't have a relationship with Bennet like leswaku na like you see with Gavaza I do have a, uh, like some form of a relationship that I can text and say hey sure gavaza what's up I can't do that with uh, thingy ni vulavula hi munhu loyi nga ri vanghana munghana wa mi timo ta ri vanhu ka genge hinkwayo so yi vila futhi ku no nyaku ya n'wi khomisa rivala leti a yi kombela ka va nawu phalamelo ni sukela i lo nghena ka live ya mina no mara ni nghenangi ka live ya yona live ya yena yo a yi lo joyina a hi live ya yona phela swi fanele ku loko ku ya ni nghena la kaya u fika u ni rhuketela ku na vanhu lava ni lavaka va lavaka ku ni ba va lava va te va ta ni kuma seventeen kumbe hi wun'wani wa vona swigevenga leswi mhaka leyi le va nawini a me ni nge ni matimba ya nawu ni va ni va ni pfale nkondzo ni va ni va ni pfale nkondzo nkondzo yi hela. u nga ha endleki nchumu ni va yi chayile because why ni ku na i like i ku fana na mina sweswi munhu a tsalatsala maharihari hi mina ka Facebook I'm the last person to complain because ni tshama ni tsala hansahansa hi vanhu so ni ku na ni ku na Bafana Philani. va rhandza ngopfu ku hlambela hlambela vanhu loko ku hlamberiwa voho va la ta act-a victim se va ta vuya hi ti-donations hi vambirhi ka vona va twisisa ngopfu concept ya ti-donations ku va lava ri la ri la ka Facebook and then mi ta va phalela hi mali mi pfunisa Giyani mi nga va nyiki mali futhi loko mi nga n'wi nyiki mali ku pfunisa Giyani and the fact ya ku Philani a rhambiwe le xikolweni a rhambiwe ku ya motivate-a vana va vanhu n'wina vatswari hi kombela mi nakekela vana valava i mani un'wana wa ku ya ku ya motivate-a hi munhu wa ku fana na Maphili. take my character as it is and then you say maiva go motivate the kids hawa switwali sweswo let us respect the environment ma-grade 12 ma nge pfuni siku na rin'we ma motivate-iwa hi maphili. vanhu lava a hi lavi munhu luya u na swi ni tsandzeni swa xikolo I have made it without e-e hi lava munhu luya ku ma ni vona mehe me maphili swi ni tsandzeni swa xikolo D_J leswi swa xikolo swi nga ni tsandza se sweswi ma ni vona ku ni njhani se mi nga fambi rude a nge fiki a vula swona la i ta ku hayi you can do it you see I didn't do it in school I fought hard xin'wana xi busy na ku dzaha timhange la xikolweni xi va xi va motivated by munhu wa ku fana na yena lweyi ku xi la ku tshika xikolo. a yi twisisi eya mara leswaku me na ba a ni humi na tirhaka loko munhu a ni delela na ba ene swi nga yi hi mhaka ku na me a ni deleli hambi ni delela mara loko u ni delela na ba i mhani yi vava i jaha ri kula hi mbhaca than u na xi yi tivi wa lava a wu lavi i ta ze ku bvoo e u ni phara ndzi tenge njhani.